mwĩrorerwa marwa tv ngwihoka mwaka waku no ũrathiĩ na mbere wega gwitũ ti mũru na nĩ njũĩ no tũrathiĩ na mbere na gwaka na we ũgatwaka ũthiĩ na mbere na gũsubscribe na ithuĩ tũthiĩ na mbere na gũgwaka tũgĩgwethera maũndũ mega maũndũ ma gũgũthomithia na maũndũ ma gũgũkinyũkithia ikinya rĩu rĩngĩ na rĩngĩ ũngĩguo ũhotekete nĩ ũndũ rĩngĩ no ũgĩe na ũndũ wa gũkũmĩrĩria rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũgeni mbere yakwa na nĩ agũtwĩra gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire oke haha harĩ ithuĩ na karibu sana ũigue harĩa haiganĩire onawe Asante. nĩ twendete ageni thĩinĩ wa marũa tv Niĩ njĩtagwo Ann Nyambura. Ĩĩ. ani nyambura kwanyu nĩkũ Ũ- Gwitũ nĩ Kĩnango. But kũu rĩu nĩ kũrĩa mami mathire. After baba retire. okay Eh, Maumĩte makĩgũra kũ? mũgũnda baba umĩte gatũndũ mami nĩ wa mũrang'a okay Eh. mũgĩkora mũrĩ kĩnangobu rĩu Eh, rĩu kũu nĩkuo mũciĩ okay Eh. gũthoma nĩ ũgũthoma Eh, thomeire gilgil Mhm. high school secondary ngathomera naivasha okay naivasha girls yarĩ mixed o yarĩ mixed mm. Naivasha mixed ehe mm. ithomo gĩkũrĩkĩra hau kana gũgũthiĩ atĩa ndarĩkia um, my father nĩ augire njũke my aunt othe me gũkũ okay njũke thiĩ course ya secretarial mm. but nĩ ndoĩ gũtuma njuĩrĩ okay rĩu my aunt akĩnjĩra atĩrĩrĩ mm. wona wĩra wa secretarial na niĩ ndĩna maratathi mm. na gũtuma njuĩrĩ rĩ wathika ũcio ũrĩkie rĩ at least ĩna kĩ andũ nĩ marathũkũma Ĩĩ, na gũtuma njuĩrĩ nĩ kwĩruta werutire kana nĩ nĩ talent? ndoĩ Okay. nĩ talent nĩ talent ĩĩ ndĩ high school ndatumaga Eh, kuma primary by the way o ũguo Ĩĩ. ũterutĩte Mm-mm. okay rĩu nona ngũka kuongerera okorwo nĩ mwena wa chemicals mũndũ tũ tũnini tũnini ĩĩ na gå perfect rĩu gũtuma ĩĩ rĩu gĩgĩthi koci ĩyo mhm na ngĩkenja wĩra tondũ ndĩkĩagaga market ĩĩ Ĩĩ. koguo wĩra waku hasa ũrĩa ũrutaga mũthĩ ũyũ nĩ wa gũtuma Hairdressing. okay Ah. Full hairdressing. famĩrĩ wĩ nayo Ĩĩ bamĩrĩ ndĩnayo, ndĩna mũthuri na ndĩna twana tũtatũ. Erĩ nĩ anene, ũmwe e university, the second born e form four. Ĩĩ nĩ hĩndĩ areka mwaka ũyũ, na kanini ke grade one. Hĩĩ nĩ ũgeretie. Ũranjĩrire nĩ ũranjetha na ũranjĩra kũrĩ kaũndũ ũrenda kũnjĩra ũngĩenda andũ makuũkwo mamenye. kũrĩ kaũndũ gathiaga na mbere. Ĩĩ. No ũtũtarĩrie nĩ atĩa? Ha, kaũndũ karĩa ndĩrendaga gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ no aikare mũtũrĩre ũtekũmenya mũtũrĩre ũyũ ũragũtwara atĩa kũringana na harĩa ũraikara. Kwanza ũngĩkorwo ũtarĩ sharp spiritually, nĩ kũrora gũkuũkwo nĩ maũndũ na ihenya. Oo gũkuũkwo nĩ maũndũ? Na ihenya. No wĩkore wĩ hatĩka-inĩ nene mũno. Tondũ? Tondũ he nyũmba, well twahikania nĩ twaikarire nyũmba kadhaa na tũtia, twaikaraga maũndũ makĩambataga makĩambataga. Kwambata atĩa? Em, nĩ wona rĩu ũrauma haha ũkehera hau tondũ nĩ ũra, nĩ wambata. Nĩwanyita? Oh, nĩwathiĩ kĩrathi kĩngĩ Kĩngĩ, yani yes. okay kwambatĩra kwambatĩra Eh. Ehe. no nĩ hakinyire handũ ngĩona nyũmba tu fulani Mm. na ngĩmĩenda mũno Ĩĩ. nyũmba ĩyo yarĩ thaka Ĩĩ. Tondũ- gũkũ nairobi rĩu ĩĩ o Ehe. gũkũ nairobi Ehe. na ngĩkiuga na ngĩkĩaria na mwene Mm. na tũkĩiguana in fact ona ndamĩrĩhire ngĩikara three months itarĩ ndaingĩra Eh, o ngarĩha kũrĩa ndĩraikara ngaheana notice o njetereire iria arĩkie tondũ yarĩ ya igũrũ nĩyo ĩtarĩkĩte okay. but the third month akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ hena mũndũ ũrathamire Okay. first floor Okay. rä u tondå kå rä a ndaheanaga notice each and every month rä u no kuga ndaugire nä ndärathama Ĩĩ. na ngĩkĩingĩra nyũ na ũkĩingĩra nyũmba ona akĩnjĩra nyũmba ĩno ona ndĩrĩ na gĩkoĩ ona ndũkũnindi gũtinda ũkĩhakirwo rangi Ĩĩ. niĩ na ngĩingĩra nyũmba tondũ nda- nĩ yarĩ by the way nyũmba ĩyo yarĩ spacious na nĩ thaka mũno ngĩanjia mwana first born karĩ grade- karĩ class 3 by then Ehe. Kairĩtu First ga- born rĩu. first born. Okay. gakĩanjia gũkorwo na tũ weird behavior ah ndarenda andũ Eh. aroka akanjia kurira auma thukuru ni ngiciria thukuru ino ri no kona iramuhe stress tondu aumaga rucini by 6 na igucoka by thaa imwe niguo ah, ma- makinyaga Eh. ii ni Yarĩ kũraihu na kũrĩ mwaikaraga i. aca ndiarĩ kuraihu but nä aratå mä ra kä rä a nä marathiä na ngari Eh. niä ngä ciria nä kũnoga rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkĩra tene gũcoka late mm. na rĩngĩ aroka ena homework mm. nerenda gwĩka homework mm. ngĩciria ndĩmũcenjie thukuru no ah. before ndĩmũcenjetie rĩ mhm. nĩ twamũobsavire tũkĩona ena kaundu ena kaundu thiini but mhm. ni ati ni ciana iria itari open ndekwaria muno ndaragia ona thaa ici ti mwarie such mm.

ma- maraumĩra tene nĩ handũ egũthiĩ magũrũ Ĩĩ. ti handũ egũkuona egũthiĩ na ngari na ndegũthiĩ very early Mm. rĩu ndamũtwara ngĩona rĩu nĩ anjia kũ adjust na no tũrakĩhoya tondũ we mũ- wonete mwana gĩkũgũ no menya nĩ ũgũkorwo na kĩrĩa Mm. Ah, maũndũ mau magĩũka agĩ- akĩ adjust rĩu agĩcoka na gĩkeno kĩrĩa arĩ nakĩo tene gĩgĩcoka Auma cukuru ĩyo ĩngĩ. Ĩĩ. Ehe. agĩcoka biũ Ĩĩ. rĩu nĩtuge nĩ twa- nyũmba ĩno ndaikara a- around two years yo, about two years ona niĩ ngĩanjia kũigua ndiramĩenda Ĩĩ. ndirenda ndiraigua ca Wamĩrega nĩkĩ na nĩ yagũkenetie ũkĩingĩra? Oguo ngĩingĩra ndaiguaga ndĩ sawa no ndaigua rĩu ngoro nĩ ũramenya ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma njigue ndirenda na ngĩetha nyũmba na ngĩona nyũmba na ngiuga nĩ ngũthama no ndigũkũhenia kĩũndũ kĩu gĩokire gĩgĩthira oro ũguo. Rĩu nĩ ndahana ta ndakunĩkwo kũu. Kĩũndũ gĩgĩthira ningĩ? Gĩa gũthama. Ũkĩigua ningĩ nĩ waiganĩra rĩngĩ. Rĩu ningĩ ngĩiganĩra. Okay. No ũkona yani nyũmba ĩyo ndĩraigua ndirĩ comfortable. Ĩĩ. Ndirĩ comfortable. No gũthama nĩkuo thĩna. Ĩĩ. Ĩndĩ mũthemba ndwarĩ o wĩra. Aca. Mũthuri arĩ o wĩra. O arĩ wĩra. Ĩĩ wĩra. Maũndũ maitũ no marathiĩ wega. Okay. Rĩu nĩ hakinyire handũ. Rĩu mawĩra mao nĩ ma nĩ gũtũmwo rĩngĩ nĩ kambuni agatũmwo mũthiĩ ta Mombatha thikũ ta igĩrĩ. Mũthenya ũmwe nĩ athire, athiĩ niĩ ndĩ toro rĩ, ndiarĩ toro biũ, ndonire kĩ kĩ kĩnyamũ ta kĩbiga kĩa mũndũ nyũmba bedroom yakwa ũtukũ ĩĩ na gĩkĩrĩte nginya gĩkuo kĩ black na kĩna ta kĩ hood kĩhumbĩrĩte nginya ũguo haha ũguo we hĩndĩ ĩyo ndĩ wika bedroom ciana ciĩ bedroom ya thitima nĩ wakĩtie thitima ndĩarĩ yonja ĩĩ rĩu nĩwamenya nyũmba ndĩkoragwo ĩna ndũma biũ

Rĩu mũthĩ athiĩ rĩ, ndetaga ciana. Tũgathi tũgakoma kĩ? Bedroom. Gwakwa. Ii, ndingĩakomire ndĩ wika. Na nĩ ũkwĩra mũthuri ũrĩa wonire? Mm-mm. Ĩĩ. Nĩ ndĩrakũra rĩu ndahanĩte ndahumbĩrwo. Yaani ona maũndũ macio mothe makĩ happen, ndiaugaga. Na gũtirĩ mũndũ ona nderaga. No wamenya rĩu ona korwo nĩ ndaragia rĩ, ah, nĩ kuoya rĩu maũndũ no kawaida. Plus nĩ wakomaga, ũga, ngakoma, ngaitwo. Nĩ ndũĩ. Ngai nĩ ũka nĩ ta kĩnyamũ gĩkũnyitĩte ũguo, gũkũnyita ngingo, mwĩrĩ wothe kũmanĩrĩrio biũ ũguo. Kũmanĩrĩrio atĩa? Kũmanĩrĩrio ndũrahota kũhihia, ona kũhihia nĩ kũgerio ũrageria kũhihia. Rĩu no ugire Jesus!

ndirĩ wika nĩ ta kwĩna mũndũ rĩu tũgĩthiĩ ũguo tũikarangĩte wĩra wa mũthĩ ũgĩthira thutha wa ihinda rĩigana atĩa around four years four, eh, four, five years out Eh, wĩra ũgĩthira arutaga wĩra ũrĩkũ o eh, ekaga Nĩ wĩra ũyũ wa kĩrĩa wa IT but mwena wa technical. Okay. Networking maũndũ ta macio. Mhm. Ũgĩthira kambuni ĩgĩthira. Okay. No ndonete science ũrĩa anjĩraga atĩrĩrĩ mũndũ ndaratũrĩha mm. nĩ aragucia na mũcara ngamwĩra atĩrĩrĩ we ndwĩke atĩrĩrĩ wanji gwetha wĩra kũndũ kũ kũndũ kũngĩ mm. reke ngwĩre mm-hmm. nĩetha wĩra nginya ũmũthĩ wa ndarĩ ona wĩra mĩaka igana kuma 2011 kuma 2011 ĩĩ kuma Na rĩu twĩ 2022. 2022 ehe kairĩtu nĩguo gakorirwo gakĩingĩra high school One. okay, twakĩrĩ na savings Mm, wĩra wathirarĩ Mm. no mĩarĩtu kũrĩa savings ĩĩ nĩguo na ndarenda kũnjĩra ĩĩ arokĩra okĩroko we agathita athiĩ kĩ wĩra ndegũgĩthiĩ rĩu o kũhacũ gwetha wĩra mm. no ndarenda kũnjĩra rĩu savings iria nĩcio tũgũkorwo tũkĩhũthĩ mm. tũkĩhũthĩra rĩu no menye yo nĩyo karia yake na tondũ ndamenyerete okay harĩa before auma college mm. nĩndiekwĩra aumaga wĩra ũyũ agĩthiĩ wĩra ũyũ ũngĩ kũringana na mũcara rĩu athamaga aumaga wĩra nĩ ũndũ kũringana na mũcara ndatigaga wĩra atĩ tondũ Nĩ abutwo. nĩ abutwo aumaga kũringana na mũcara tondũ ongorwo haha arakĩrĩhagwo mbeca cigana ũna haha nĩ ona hena extra Ĩĩ. mbeca cigana ũna no merwo nĩguo egwĩka atĩ egũthama koguo ethaga wĩra arĩ kũrĩa arĩ o kũngĩ. kũrĩa ĩ arĩ o kũrĩa kũngĩ we wĩra wake warĩ wa gũthiĩ harĩa hegega Ĩĩ. okay rĩu ngwĩciria nde- ndonaga ta angĩkinya handũ age wĩra Okay. completely mm. no nyũmba ĩyo nĩ twarĩ ũrĩ thĩna rĩu o ĩyo Eh? o nyũmba o ĩyo mũtĩ o nyũmba mũthamĩte o ĩyo Mm. Tũta- tũ- ona tũtigũthama aca tũtigũthama ĩ twarĩo nĩ thĩna nginya ũkarigwo nginya nĩ atĩa. Ma, thĩna wa kwaga kĩ kana kĩ kana thĩna wa mũthemba ũrĩkũ? Wa mbere, nĩ wona ndarĩ wĩra? Ĩĩ ndarĩ wĩra. Ciana ciĩ haha ciĩ thukuru? Ĩĩ. Nĩ ikwenda kũrĩa? Ĩĩ. Ĩĩ nĩ ũrĩ nĩ wamenya nĩ ndaikarire he hĩndĩ ndaikarire mwaka itarĩ thitima? Wũũi, ũrengeirwo? Ten good months. mbiri o ka ngiri ikũmi obu itu tũtinamenya ũrĩa gwathiĩ nĩũĩ rĩmwe nĩ ciũkaga ũguo na ndũnamenya na kwa Kenya Power meraga mũndũ no nginya wambe ũrĩhe mbeca icio nĩgetha mũcoke mũrore kĩ nĩ ha hena thĩna nyũmba mwarĩha mbeca cigana ĩyo yauma 13 tũkĩingĩra yarĩ 10 no akĩongerera ĩgĩkinya 13 one one Mm. na mũtigwĩciria mũthame nyũmba ĩyo mũthiĩ kanyũmba kangĩ kanina nini kana twanageria ehe

na wa rudi wa nainu wanainũka. rĩu ĩ nĩwamenya rĩu nĩwona nĩambaga kũhe support Ĩĩ, ũkona nĩ mũndũ mwega ĩĩ nĩ nĩguo aragũkirĩrĩria ĩĩ nĩguo nĩ ũgũthama ndũngĩthama ndũngĩthama ndũngĩthiĩ handũ ũtoĩkaine na ndũrĩ na mbeca ndũrĩ na mbeca Ĩĩ, no nĩ hakinyire handũ andũ makĩanjia kũnjĩra my friends makanjĩra hani Haha? Mm. Mamenyerete kũnjĩta, matianjĩtaga Ann, manjĩtaga mama Ivy. Mama Ivy, Okay. tehera nyũmba ĩno, Mm. ehera nyũmba ĩno. Ni ona ti ũmwe kana erĩ, more than 10. Ii. Thama. Ĩ nĩguo ona nyina ũguo ndingĩakwĩrire tondũ rĩrĩ kũringana na atĩ rĩu hatirĩ wĩra ũrathiĩ na mbere Eh, na mbeca nĩ cianyiha na rĩngĩ kwĩna nyũmba ciĩna raithi mũngĩathiĩ ndĩma. Mm. no rĩrĩa ndĩrakuona nĩ ta kuohwo ndũngĩmenya nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ tondũ niĩ ona ũngĩanjĩrire ũguo ndonaga we nĩ ũrahĩtia mũno tondũ mũtumia ũrĩa atakĩrĩ mũru ĩĩ ti mũru na rĩu rĩ mũndũ ũyũ wagũkorire ũtukũ rĩ nĩ agũcoka rĩngĩ mũndũ ũrĩa wauga nĩ wonire ekĩrĩte nguo njirũ rĩ nĩ agũcoka rĩngĩ rĩu ndekire atĩrĩrĩ ngĩona rĩu haha no njĩtanire hoe Ĩĩ. nigetha nga- rĩu haha rĩu rũra nda- nĩ nda surrender. Ĩĩ. ndauga haha Ĩĩ. rĩu no ngai andutire tondũ wa mbere Ehe. n- nĩ ndarĩtie na pastor fulani Ehe. haya tũkahoera mũthĩ Mm. akĩnjĩra atĩrĩrĩ akĩnjĩra ũrĩa gũgũteithia haha Mm. nĩ ngũka tũhoe nyũmba ĩyo ũthame nyũmba ĩyo ĩna ndu ĩna ĩna nduma ĩna nduma ĩĩ ũguo nĩ kuga atĩa rĩu niĩ ndiamenyire tondũ niĩ nda- nda- nda- no kũ dismiss nda dismissire one niĩ ngĩ- niĩ ngĩ dismiss okay twaikaranga rĩ nĩguo ndanjirie kũruta kĩndũ kĩmwe kĩmwe kĩa nyũmba ehe one by one ngĩendagia Ũũi, nĩ ũkwendia indo ciaku? Ani nyũmba ĩyo ndĩraingĩrĩte na ka, na kanta. Aihũrĩte. No ndathamire na mkokoteni. Wa, wa, wa. Ndathamire na mkokoteni. Tiga itherũ, Kanta aihũrĩte ona pick up ndĩngĩaiganĩire indo. tiga itherũ. Ĩĩ. Indo Pick cigũthiĩ up. kũ? Ũkwanjia na kanyamũ karĩa kanini kanini ndũrĩ na irio cia ciana. Ndanjirie na bathi.

haiya Eh? nä kwendia indo guo Hawi, ĩni haiya ngĩkinya fridge ä ndarĩ na wall unit iria nene ehe ĩyo ona anga nĩ ta kũheana ndaheanire oi hau ndigũkũheni indo ciothe Ũkĩendie nyũmba hakuhĩ yothe. Ĩgĩthira. Ehe. My friend ũngĩ akĩhe namba ya pastor ũngĩ ũkoragwo Thika, ona ndirĩ ndamuona na maitho. Ĩĩ. Ngĩmũhũrĩra thimũ. Mm. Ngĩmwĩra njĩtagwo ng'ania ĩ, mm. na ndaheirwo namba ĩno nĩ fulani, mm. ndĩna tũmaũndũ ndĩragerera. Yone. Akĩnjĩra ĩ, nĩ ndĩrona ucio rä u nä wakerä kå njä ra å horo wa nyå wa nyå mba nyå mba ä yo reke ngå teithie my sister kũu gũtirĩ kĩndũ ũkauma nakĩo haiya indo cia ndimwĩrĩte he kĩndũ nyendetie indo cia nyũmba ciothe githĩ ndwanina na nderĩtwo nĩ your friend ĩhĩ eh ĩĩ ehe ĩ ndwanina indo ciothe ciathirĩra kũu eh kũu ngĩgũteithia ume mm ũkarathimĩrwo handũ hangĩ ũi rĩu nĩwona nderwo nyume mm. rĩu ũcio nĩ wa kerĩ mm. niĩ ngĩgĩ rĩu nĩ ndanjia kũgĩa na stress ngũthama atĩa mũtigũikara thĩ na mũthuri mũ discuss ũhoro ũcio mwoneka nginya no mũthiĩ gĩcagi mwanjie maica na kũu rĩu rĩ mhm. hau hatiroka tondũ nona twĩna ciana na ciĩ thukuru rĩu ningĩ ndwanjia gũtwara ciana gĩcagi

Tũgĩikara we ona kĩgiĩko no no tũrang'ang'ana tu Ĩĩ. tũtikũnoga Mm. kũng'ang'ana Mm. nĩ waigua nderwo rĩu rĩa kerĩ thame Ĩĩ. rĩu ngĩanjia gũ- kũhoya ngai ahe mbeca cia gũthama Ĩĩ nĩguo. Ĩĩ. Mm. nĩ tũgũthama Mũtigũthama. aca Ehe. tigũthama Mm. Tondũ ara o mũtumia mwene nyũmba aroka agatwarĩria wega ona uma na kĩrĩa kĩu gĩa gũthama ũkaigua ningĩ nĩ wacokwo nĩ. Na hĩndĩ ĩyo mũtirĩhĩte nyũmba? Mĩeri ĩigana hĩndĩ ĩyo? Mĩeri kana hakuhĩ mwaka. Na ndakũmwĩra mume? Ah, ndatwĩtagia, ona ndetagia. Akĩrĩ na ngoro njega. Ĩĩ tondũ ti kaingĩ nyonaga wakĩria mweri ũmwe nyũmba ĩyo na ũkoraga kuburi. Ĩĩ, ona kũndũ, ona ta rĩu harĩa njikaraga rĩ, hĩ ndũngĩikara ũtekũrĩha rĩu haha ngĩona atĩrĩrĩ ona ndigũtinda ngĩtia ũteithio wa mahoya nĩ rĩu nĩ niĩ rĩu nĩ we nĩ- rĩu nĩ niĩ ta Ann kana ta Eh, eh. nyina aithĩ ĩĩ rĩu nĩ niĩ Ehe. Ngĩ- ngĩanjia rĩu kũhoya Ĩĩ, proper ĩĩ, nĩguo Ĩĩ, ngĩanjia kũhoya Mm. ngĩingĩra mahoya-inĩ we biũ O- 2018 rĩ ngĩ conceive ĩĩ wow ngĩgĩa nda ĩĩ Ah, gwĩkinyia mweri wetatũ hau ũguo wena ehe nĩ ngũrikana kwarĩ Easter ehe hĩndĩ ĩyo rĩ biũ nĩ twĩbangĩte nĩ tũgũthama ĩĩ he handũ nĩ mũthee nĩ aheaga ũũ nĩ aheaga tũ contract One. Ah, kawĩra ahetwo akĩona mbeca rĩu nĩ tũgũthama na ngĩanjia gwetha nyũmba one na ngĩona ehe na ngĩona yani kũrĩa ndethire rĩ ngĩona rĩu ndikwaga nyũ ĩĩ nyũmba Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo nda yarĩ na mĩeri ĩna ehe Mm, nda- yarĩ na mĩeri ĩna Mm. Yarĩ na mĩeri ĩna. yarĩ na mĩeri ĩna One, nĩ ngũririkana kwarĩ Easter one. Good Friday Mhm. mm, my friend ũikaraga kũu tũikaraga igũrũ akĩnjĩta akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndenda ũndũmĩre kairĩtu njuĩrĩ Ĩĩ. ngĩthiĩ gũtũma kairĩtu njuĩrĩ Mm. no ngĩigua Ũrĩa ndĩraigua aca mwĩrĩ ndirĩ mũrwaru handũ no ndĩraigua ũrĩa mwana athakaga kana ũkaigua kwĩna movement ca ĩĩ ĩkirĩte ũũ ĩĩ gũkira ona ndoragia rĩrĩkia rĩthiĩ nyũmba gĩthiĩ ngĩkoma gĩtĩ-inĩ ũrĩa mũndũ agĩkoma ũguo straight nĩgetha ũigue kana nĩ gũgũkorwo na movement one gũtirĩ

Hatirĩ handũ hekũnduraga. One. Ndiuma na ũndũ ona atĩa. Twauma thibitarĩ rĩ, rĩu nĩwamenya mbeca iria tũrarĩ tũthame nacio nĩcio cigũthiĩ. Oh, nĩcio ciathiĩ thibitarĩ ningĩ. Nĩ tũgũthama rĩu ningĩ. Aca, hĩa. Rĩu gũtirĩ gũthama. Gũtirĩ, gũtirĩ gũthama. Rĩu nĩ ndakwona ta kuohwo tuohetwo hau Ĩma. wathiĩ kũgeria kuma Gugoka kĩũndũ. hagoka kĩũndũ na hihi rĩ we nowe wahĩtũkagĩra maũndũ ta macio thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ĩ kana wathikĩrĩria your neighbors rĩ nao makwĩraga atĩa Okay, tũtiarĩ close mũno na neighbors. andå nä mamenyerete kwĩikaria no arĩa rĩu twaragia nao rĩ ta he my friend ũmwe rĩu hĩndĩ ĩyo gĩthĩna kĩanjia hĩndĩ ĩyo twakorirwo tũkĩrwo ũhoro wa gũthama onake nĩ arĩ na ga- ka issue rĩu nĩguo twarũgamire nake kwaria nake Aya rĩu tũkĩanjia kwaria nake akĩnjĩra onake athamĩra kũu nĩ aruzire mwana eh, akĩ miscarry Ĩĩ. Ĩĩ. By na he mũtumia ũngĩ bado o kũu igũrũ bado nake akĩmiskari kwanza ũcio ya nda yake yarĩ nene Seven koguo nĩ months. kuonania nĩ kwarĩ na kĩroho kĩu gĩa kũ na gĩa- before then harĩ ona mũtumia ũngĩ waikaraga kuo tathamĩra kũu oro ũguo ũcio nake agĩaga twana tũgakua Ũi. nĩ egũthiaga full term Mhm. no athiĩ thibitarĩ acokaga atarĩ na kana Mm. Ah. pole Mm. wa rĩu nĩ hakinyire handũ rĩu nĩguo ndakwĩra hau rĩu nĩ hakinyire handũ ngiuga rĩu nĩ hĩndĩ ngwĩtana ĩĩ Ĩĩ, na ndikwenda gũteithio Mhm. Ĩĩ, Tondũ ngiuga gwa- nĩ niĩ na maru we nĩwe ũgwĩtana na igũrũ ndikĩra ngai anjeherie kĩrĩa gwĩtagwo atĩa misiri

2019 warĩ mwaka mũritũ harĩ niĩ mũno mũno mũno mũno ĩĩ tondũ nĩ harĩ my brother yũka akiuga hena biacara yaiga ya waru your brother ĩĩ ehe no kũrĩa rĩ nĩ wona ndambĩte ngero gũkũ ndahetwo ndũmĩrĩri kũu gũtirĩ hĩndĩ ũgateithĩka ona ũngĩka atĩa na wĩra nĩ ũyũ wagire wokire kuoya ikinya nĩkĩ wambe wehere kũndũ kũu? wokire gũkĩgĩa na ngucanio na ngucanio nĩ ngimacokeria mbia ciao tondũ ndikwenda kĩ maũndũ maingĩ ũngĩcokia Tondũ mbeca no- ndũkwenda ningĩ biacara ti kwenda itekwenda nĩ iragucanĩrio mũno no nĩ reke ngwĩre wĩna thĩna nginya andũ anyu matikwendaga eh wĩna thĩna Tondũ Wonekaga ta gwathiire wĩkĩre- atĩa? tondũ rĩ- rĩu nĩ

niĩ rĩu nĩguo ndamacokeirie deposit nĩ kĩrĩa mbeca ciao ningĩ mera rĩu tũkĩ- tũkĩhana nĩ tũkũhĩtania mũndũ ekaga atĩa ithe tigũtigana nao ũkamanengera kĩrĩa Ĩĩ, nĩ gĩkĩao to ti kuonania. ciakwa Mm. ngĩmanengera niĩ ngĩikarĩra oro ũguo ona rĩu hau- hau ndigateithĩkĩra tondũ rĩu hau wĩra ũcio ndũngĩandeithirie we nawe rĩ reke ngũrie ndagĩka ĩno werwo nĩ pasta atĩ gũkũ ndũkauma na kĩndũ rĩ ndũkuoya ikinya ona mũnyitanĩre rĩngĩ na mũndũ ta mami wanyu mũndũ ta sister yaku mũndũ ũre- ũreciria no mũteithanie mahoya-inĩ mũgwe maru mũhoere ũndũ ũcio na mũregane na roho ũcio mũru niä ona kä rä a kä andeithirie nyå mba ä yo må no rä nä ndanyitagä rä rwo nä andå mayandi nä anyitagä rä ra na mahoya mami nä atå hoyagä ra må no okay okay rĩu naniĩ ngiuga rĩu rĩu nĩwona gacagaca-inĩ icio cia nginya mwaka ũcio rĩ ndiakwĩra warĩ mwaka mũritũ mũno harĩ niĩ ĩĩ rĩu nĩ hakinyire handũ ngiuga aca rĩu nĩ niĩ ngwĩĩtanĩra Mm. ngĩanjia kũhoya one ngĩanjia kũhoya Mm. ngahoya Mm. haiya maũndũ nĩ mekwanjia gũcenjia okay nä å raigua nginya thauti rakwa rä rä a nyå mba ä yo rä u hä ndä Ah. ndaingä rire deep mahoya-inä ũrahoya gũkagĩa maũndũ ningĩ ĩni Thauti nĩ ta hena cikauma kĩndũ kũ? tũrarũa rĩu nakĩo Mm, nĩ ta hena kĩndũ tũrarũa nakĩo ehe. tondũ nĩ ndĩraigua kĩrwo we you are our slave what hey. Ali, you are our slave hĩndĩ ĩyo nĩ mũtumia ũkwaria kana nĩ mũthuri ũraigua thauti ya mũndũ rũme Ehe. niĩ ngauga niĩ ndirĩ slave ya mũndũ Nĩ mũkwaranĩria. Wa Ngai. ĩkũregana nĩ ndũngĩrwo ũguo wĩtĩkĩre ani Wĩra Kũrĩ ũyũ ũtukũ kaa tũrĩbwĩtĩkĩre kwĩ mũthenya? mũthenya mũthenya na thauti nĩ ũramenya nĩ tondũ niĩ mũgambo nda- wa- ndatuire anytime ndĩ nyũmba ĩyo Mm. ndingĩnina two hours itagũturia maru Ĩĩ, Mm. ehe. ngĩnina two hours ũguo ngathiĩ kũhoya Ĩĩ, nĩguo o bedroom ĩrĩa nĩyo ndĩrathiĩ kũhoya Ĩĩ. rĩu kũu nĩkuo ndĩrerirwo ũguo o mũthenya wathiĩ kũhoya ũkaigua ũguo Ĩĩ, na nĩ ngaregana nao na biũ biũ ũkaigua biũ thauti nĩ wamĩigua na nĩ ingĩra matũ-inĩ ĩkiuga ũguo eni na ni ngauga ni ndĩrĩ slave ya mũndũ wauga ũguo agakwĩra atĩa ke kwaria rĩngĩ Mhm. aa tũgĩkĩrũa nao ũgĩkinya ti mweri-inĩ wa ndithemba ũguo rĩu 2019 2019 ehe mwene nyũmba agĩũka rĩu no irio ndĩ deep mahoya-inĩ na hĩndĩ ĩyo nyũmba ndũrĩhĩte mĩaka ta igana ũguo nĩ tuge niĩ ona ndiataraga mbeca cigana no wĩa hathiaga atĩrĩrĩ harĩa mbeca cionekera agathiĩ akarĩha Ĩĩ. cigoka m- agĩkaga atĩ Akĩruta, rutaga. akadeduct rĩu tũtiamenya ni ndiamenyaga tondũ rĩu icio ciarĩ deal ciake na mũmbe agĩũka agĩtũrehera marũa ma gwa cibũ one rĩu nĩwe weciria gũtũingata ndatũingataga Aca. Rĩu rĩaciria gũtũingata. Ĩĩ. Na arehe marũa-rĩ, kwarĩ mhm. thirty first. Mhm. Na kwarĩ na keca ya Inoro. Koguo rĩu nĩ kũrũgia tũrarũgia mwaka wa 2020. Ĩĩ kwarĩ na kĩgoco Kayole kĩa mhm. Inoro. Rĩu niĩ okire, nĩ ambĩtie agoka before.

Ũkĩmwĩra atĩa? Ndiaririe. Ehe. Rĩu tondũ nĩ ndahoya, mwaka nĩguo ũcio wathiĩ gũthira rĩ, na ndĩrera Ngai anjeherie nyũmba ĩyo. Njeheria tu, njĩra o yothe ĩrĩa ũngĩhũthĩra ũnjeherie. Tondũ nĩ wona wathiĩ gũ save mbeca ũige mũthame, kĩũndũ nĩ gĩgoka. Okorwo nĩ wĩra ta ũcio, ndecirĩtie hau nĩ ngũhota, ona ngorwo wĩra warũgama wega nĩ ngũhota kwanjia gwĩka atĩa? Ona kũrĩhaga nyũmba. Ĩĩ nĩguo. nĩwoka nĩwaharagana Mm. Eh, nĩguo nde- rĩu niĩ akĩngora akĩnengera marũa ngĩmũria ndiamũririe niĩ ona ndiarĩ hũthĩra ya kwaria nake mũno nĩguo nĩanjĩra ũhoro wa divine mercy nĩyo ĩndeithagia Mm. ngĩmwĩra hata nilikuwa natoka akĩnjĩra unaenda wapi ngĩmwĩra naenda church Mhm. akĩnjũria akĩ- akĩmwĩra naenda kanisani makesha Mm. akĩnjũria unaenda kanisani unaenda kanisa ngimwira eh na ngirigwa njurie kiuria kiu niki uguo akiuma akineana iratathi na agithii riu ngithii ki- keca iyo ya kigoco na ndirarikana twathire na kana kau gakwa kanini ĩĩ kayore Eh, tũgĩthiĩ tũkĩgoca tũgĩũka kĩroko Mhm. mweri ĩmwe ĩĩ wa 2020 mweri ira yũka akĩhinga nyũmba Ui, eh. ũrahingĩrwo nyũmba ũgakena Ai, you can't be serious yes ũgakena arabu tondũ nĩ nguma hau nayo ũrare kũ rĩu ona ndiramaka kũrĩa ngũrara kana nyũmba ĩrĩa ngũthiĩ no bata nĩ ndehera handũ hau. Ta reke tũcoke thutha hanini-ĩ, kũrĩ haha ũtwĩrire nĩ wona mũndũ ũtukũ. Mũndũ ũyũ nĩ egũka rĩngĩ kana mũico wa mũndũ ũcio wakinya hau? Rĩu ndokire, oka-rĩ, ndokire rĩngĩ. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩu kĩa gũitwo nĩ ta ũmithĩtio ũguo. Arabu ũkaigua nĩ ta kĩnyamũ kĩritũ mũno gĩgũkomeire ũndũ ndũngĩhota nginya kwĩyohora. Na ndũngĩthiĩ thibitarĩ rĩngĩ kana wone Ai- any ũ- counselor atake- ũmũtarĩrie ũrĩa kĩũndũ kĩu wone kana nĩ ũgũteithĩka na mwena ũngĩ. Ĩ ndĩrakwĩra rĩu ndiarĩ kĩrĩa mũno na ĩ ndĩrakwĩra na nĩnderagwo maita maingĩ thama nyũmba ĩno na ndiraigua. Uma. Na ndiraigua. One. Ĩhi. Na Nĩ- kĩũndũ nĩ ta kĩu kĩũndũ rĩrĩ. gĩgũgũkomera ihinda rĩigana atĩa? ndĩrakwĩra no ugire no rĩu nĩwamenya nĩ kũpambana ũrapambana to nginya kũhihia ndũrahota kũhihia rĩu no ugire jesus ũkaigua nĩ Na gĩkehera. warekererio Ĩĩ, ũkaigua Ĩĩ. nĩ warekererio ii Ĩ, warĩ mũrigo warĩ mũrigo nawe ũngĩ agĩgwetaga rĩtwa jesus korwo nĩ niĩ nĩ ndingĩamũgwetaga immediately ndaigua mathĩna ta macio nĩ gũkorwo rĩrĩ, ũtarĩ kĩrĩa, ũtarĩ mũkuũku spiritually. Okay. Tondũ nyũmba ingĩathamĩte, korwo nĩ ta rĩu ingĩathamĩte o tene. Tondũ nĩ wona nĩ harĩ na kĩrĩa red light na mwana. Kana nĩ gatiga mathĩna macio. Ĩĩ rĩu macoka rĩu. Mũthuri nĩ aga wĩra. Wĩra. na twana tũ tũngĩ twĩ sawa O ningĩ woka wa miscarriage Ehe. twana tũtũ tũngĩ tuothe twĩ sawa tũtirĩ na mũndũ ũranyitwo nĩ kĩũndũ kĩu tiga rĩu we Mm. we nĩwe thĩna wacokerera rĩu rĩu thina wacokire mwena wakwa tondu ona ndingĩririkana nyũmba ĩyo gũkoma nginya bedroom ni ndiakomaga Eh. wa ni ndiamĩkomaga bedroom nginya mũthuri igu arĩ kuo rĩmwe nĩ ngũthiĩ gũkoma no ngũkoma gwĩ very late ngomba kuona tv nginya thaa hakuhĩ inyanya tondũ na toro ndirĩ ndirenda gũthiĩ kuo arabu nĩ gwakoragwo na indo cia gũthaga igũrũ ũraigua ta kũragũthagũthwo ta kũraturwo ũtukũ Ai, gwaku Kũ- kũ- kũ- rĩu nĩwona igũrũ ĩĩ igũrũ igũrũ rĩa gwaku ĩĩ rĩu wathiĩ bedroom ũkaigua ku ku ku ku Nĩguo rĩu ũkauma nĩmagĩturaga. ũkauma ũgathiĩ rĩu no ũgathiĩ no ũthire ũgaikare na kũu sitting na Nĩ wona thaa- waikara sitting rĩ gũtirĩ kĩũndũ kĩu gĩa gũka gũkomerwo nĩ kĩmũrigo kĩu gũtirĩ sitting yarĩ very comfortable sitting yarĩ sawa thĩna nĩ na kũu na thĩinĩ kũu nĩkuo kwarĩ guoya ma ndambĩte nginya mwĩrĩ wakwa ũkahana nĩ ta yani ndahĩnjĩte Oi. na ndathama nyũmba ĩyo within one month ngĩcokia mwĩrĩ nĩ gũkũ ngĩanyonire ndahana nginya ta mũtumia mũkũrũ. Oi, aiya, pole. na ti kwaga ndĩraga kũrĩa Ii. nĩ ndĩrarĩa Mm. no rĩu gũkũ rĩ ngĩ- ngĩũka ngĩgĩa na peace of mind ngĩiganĩra okay gũkũ nĩ Tũcoke- ngomaga kũrĩa niĩ nĩ ndiakomaga tũcoke thutha hanini ĩĩ nĩ wahingĩrwo nyũmba Mm. rĩu hau gathire atĩa ningĩ ahinga nyũmba Ehe. ahinga nyũmba rĩ Mhm. eh, tũgĩkĩmwĩra atĩ akĩrwo nĩ mũthĩ atĩrĩrĩ ahingũre ĩ tũkĩrute documents ĩĩ nĩguo ĩĩ Mhm. Ah, tũkĩrute documents Mhm. agĩtũtwara twara ũguo Mm. No hĩndĩ ĩrĩa ahingũrire nyũmba ĩyo mm. twatũngagwo nĩ maĩ ma sewage mumĩte kũ ndiũĩ maĩ tondũ ona indo nyingĩ nĩ gũte twateire maĩ ĩĩ nyũmba nĩ ahinga mweri igĩrĩ 2020 ehe January ahingũra mweri 14 nĩkĩ nĩ inyuĩ mũtarenda kũ- ĩyo ona indo nĩ twarĩkanĩtie nacio iyo ona gũtirĩ kĩndũ rĩu twendaga rĩu nĩ twarĩkanĩtie nacio rĩu ona nĩ gwetha twethaga kĩ na mũgũthiĩ kũrara kũ thikũ ici ciothe ndũngĩaga wa kũrara Ĩĩ, Ngai no Ndũngĩaga ahingũraga wa kũrara. njĩra Ĩĩ. We- oka agĩtũ- akĩhũrĩra mũthee thimũ akĩ- mũthee akĩnjĩra atĩrĩrĩ no tũgĩetha nyũmba Ah, tũtirĩ na kĩrĩa tũgĩetha nyũmba na tũkĩona nyũmba Oh. immediately tuona nyũmba Mm. na tũkĩrĩha Ĩĩ. akĩmũhũrĩra thimũ akĩmwĩra oke arute indo icio ciake kũu one na nona nyũmba ĩna maĩ two good weeks maĩ ma sewage maumire kũ maĩ ma sewage Ndiũĩ. ona arĩa mandeithirie kũruta indo icio makĩmakire ma aya makĩmakire kana nĩ tapu ciahingũrĩirwo tapu no cirute maĩ ma sewage githĩ maĩ matigũkorwo me matheru ĩĩ Mm. koguo nĩ kuonania in short ndwahotire kuoya indo icio tondũ ciarĩ hehu kana hathire atĩa nona ta ciana ciĩ mũciĩ rĩ nĩ marutaga mattress igũrũ wa Ĩĩ, gĩtanda ĩĩ. makagũithia thĩ

akĩ akĩ a- nĩahinga nyũmba nĩwona nyũmba ahinga ĩtarĩ na sewage ĩtarĩ na maĩ rĩu nginya mbuku cia ciana indo nyingĩ cikĩheha na ndũ- na nĩwona cikara he- maĩ-inĩ macio two weeks ta carpet nĩ ũgũkua indo iria ciothe ona mattress ta icio no ũkue Indo ciothe iria ciarĩ thĩ no gũte twateire. Ona itĩ nĩ ciakinyĩrĩtwo nĩ maĩ gũkũ thĩ. Nĩwona gũkũ thĩ nĩ ciakinyĩrĩtwo nĩ maĩ. No itĩ rĩu ĩ, nĩ twakuire tũgĩkiuga tondũ ti no gũkũ thĩ rĩ, nĩ ũgũkua. Ĩĩ. Na kĩĩ kĩngĩ mwatharire nyũmba ĩyo? Nĩ tuge gĩtanda. na gĩtĩ ĩĩ na indo ici ingĩ ta kĩrĩa ta thaburia thaburia indo ta icio ĩĩ na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ mũkũrĩha thirĩ ũyũ rĩu nĩ oka nĩ ahinga na atwĩra tume na tũthiĩ twĩke atĩrĩrĩ rĩu ona ndarenda kwarĩrio

Nĩ tuge mũthee aikarire 9 good years atarĩ wĩra Ĩĩ. tondũ kũrĩa twaikarire only 4 Mm. wĩra ũgĩthira One. nĩwe ahũragĩrwo thimũ athiĩ interview o hĩndĩ ĩkĩra nguo akahũrĩrwo akerwo atĩ agaka interview nĩ yatuĩka cancelled yendi ti atĩ gũtirĩ ũndũ andageria gwetha wĩra agathiĩ nginya kĩrĩa kũndũ eh, kwa nation media akerwo nĩ shortlisted nĩ egwĩtwo wapi rĩtwa rĩkorĩra kũu ũguo thĩinĩ Eh, akaheo contract yarĩ njega mũno yanjĩraga nĩ gũtigia mirioni ĩmwe na kĩndũ wow. nĩ hakinyĩrĩra no warĩ wa, wa wĩra wa thirikari hakinyĩrĩra part yake ya wĩra Ndiũĩ gwathire atĩa gũgĩtuĩka mbeca anga nĩ ciarĩirwo. Rĩu nĩ wona gũtirĩ ũndũ ageragia hau kũu nyũmba ĩyo gũtirĩ ũndũ ageragia ũgathiĩ through. Ũgathiĩ through. Mawĩra ana a apply ĩ. Hĩndĩ ĩrĩa akwĩra a apply na akerwo short listed nĩ tũgũgwĩta. Ũingĩrĩte na kanta ũkauma na mũkokoteni ũrĩa ũtwĩrire.

ĩĩ gũkĩgĩa na light ĩĩ no ĩno ngome kuma thaa iria ciothe ngwenda one ĩĩ na toro ũgoka wega we niĩ ndaingĩraga nyũmba ĩyo ngaigua nĩ ngũthiĩ o bedroom ĩĩ ĩĩ no andũ matiamenyaga marigagwo nĩkĩ rĩu nĩwona mũndũ nĩarenda kũmenya karĩki kĩrĩaga mama ivi Nĩone. karĩki gĩathire na mbere no One. ndiraria

ngau- ngona ngahũthia Mm. Eh, ona ũngĩkaigua mũndũ agĩkwĩra kaũndũ ta kau mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ kũhũthia One. tokorwo ndaiguire tene Mm. nĩ ingĩathamĩte hĩndĩ ĩyo Ĩĩ. no mũndũ akiugaga atĩrĩrĩ "Hĩ, ihinda rĩa ngai Ihinda rĩa rĩakinya Ngai rĩakinya." Ĩ, ndũrona rĩu nĩ rĩakinyire na ona nĩ ti gũthama ndendire nĩwe wokire akĩnjĩra uma ĩĩ nĩguo Ĩĩ. na bado no ũrutaga wĩra ũrĩa waku wa gũtuma kana Ĩĩ, njuĩrĩ nĩ ndumaga Mhm. tondũ ĩyo nĩ talent ĩĩ Ah, kĩu nĩ kĩheo ti gwĩbundithia Eh. nĩ talent rĩu ũtumagĩra kũ nĩ ũrĩ handũ ũtumagĩra kana aca Ehe. ngoragwo na ma clients Mhm. mũndũ akanjĩta na rĩu mwathiĩ gũkũ kũngĩ mwathiĩ rĩ mũthuri nake nĩ akuona wĩra Kĩ mũndũ ũngĩkorwo e hau angĩhota kũmũteithia na kaũndũ angĩka no ahũthĩre o namba ĩyo yakwa. Nyũmba ici tũikaraga, nyũmba ũteyakĩire we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩikara na mahoya tondũ korwo niĩ ndarĩ serious na mahoya. Nyũmba ĩyo ingĩaumire within two years kũringana na maũndũ marĩa ndonire. Nyina Ivy nĩ twakenio mũno nĩwe na Ngai wa muoyo arogwĩka maũndũ mega. Nĩ weka wega nĩ ũndũ wa gũka gũtũhe ũhoro ũyũ. Nĩ tondũ rĩngĩ he mũndũ wĩ hau nja ũragiana na maũndũ ta macio na ndaramenya thĩna ũraumana na kũ. Na nĩ weka wega nĩ gũtũbundithia kaũndũ kangĩ niĩ itakũĩ kana ũngĩ wĩ hau ũtoĩ. atĩ nyũmba ici wona twaingĩra rĩ tũcikometage mbere ya mahoya mm. nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo mm. na rĩngĩ nĩgetha rĩngĩ tũgirĩrĩrie maroho rĩngĩ tũragiana namo mm. na twamakorire thĩinĩ wa nyũmba ici mm. nĩ watuĩka wega kĩu nĩ gĩthomo kĩega mũno ngai wa muoyo naye akũririkane nawe mwĩroreri wa marũa tv no tũrathiĩ na mbere na gũkũria ũthiĩ na mbere na gũsubscribe Nĩgetha rĩrĩa rĩothe tũrakũrehera maũndũ mega ta maya, kana gĩthomo kĩega ta kĩu twathoma mũthenya wa ũmũthĩ, ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũnyita mohoro maitũ. Na nginyagia mũthenya ũcio ũngĩ, Ngai wa muoyo aramwĩka maũndũ mega, na ũthiĩ na mbere na gũ subscribe maũndũ bado.